Mekyerɛkyerɛ obi biara a. Daily Trends ɛna waso bi so. Yɛn nsɛm mɛ no nsɛm a abɛka yɛn nsa no yɛnkɔ na yɛnkɔ tie nsɛm no nkyerɛ mu. Be the first to know nsɛm pii TV.
Abusua last week Ɛna me maa wo nyaa nteɛ sɛ nyame adom a ɛnɛ due 24 June ECOWAS court ɛbɛtena se ɛwɔ Guinea man no mu na wɔn de wɔn atemu a ɛtwa toɔ final judgement aba ɛfa maame Gertrude Araba Saba Saki Toko no former Ghana Chief Justice kwan a John Mahama fa so ɛne NDC aban no yi no ne to akonwa no maame yɛ n'adwene sɛ yɛamfa no amfa mmara kwan mu. Enti ɔbɛyɛ na ɔno nso yɛɛ n'adwene sɛ ɔde bɛkɔ High Court. High Court anyɛ yie. Ɔde kɔɔ Ghana, yɛ Supreme Court anyɛ yie ɛna ɔde kɔ pie mu wɔ Ecowas Court. Since last year September bɛpem ɛnnɛ, case no wɔ ɛyɛ Ecowas Court hɔ a back and forth, back and forth. Ɛnnɛ yi Eii ɛna saa berɛ a me ɛnsɛm ne wo kasa yi, nkokoyi mu Ecowas Court no ɛde Eii judgement abɛto ɛyɛ dwa. Na asɛm na oo. maame no kɔɔ court no na ɔrehwɛ nneɛma mako mako sɛbe na na ɔpɛ ɛma last time menyaa ho kyerɛkyerɛ mu nneɛma a na ɔpɛ among other things no na ɔpɛ sɛ ECOWAS court no hyɛ Ghana aban John Mahama ne atofɔɔse no na ɔmo ma no sika kuduo ten million dollars sɛ ɛyɛ mfa mpata no aside that no na ɔpɛ sɛ eh, ECOWAS court no ɛsan ma yɛde no si akonnwa so biem as chief justice na yɛsan de no si akonnwa so biem as a supreme court judge. Nneɛma bebree na maame no kɔ requestee ɛ ɛfiri ɛyɛ ECOWAS court a saa berɛ a me no ka sɛ ECOWAS court no de ne decision aba na me no nyinaa bɛgye berɛ ne akom ne akan ɛyɛ a ECOWAS court no gyinaa nneɛma maako maako maako 15 nneɛma maako maako 15 ana court no gyinaa so a ɔde n'atemmu aba yɛkan 15 no wie a wobɛhu sɛ yɛabɔ agu Anaa yɛammɔ anto agu. Ɛhefa na kɔɔto no agye atom ama no? Ɛhefa na kɔɔto no pene maa no? Ne nyinaa, yɛbɛgye bere ne ahwɛ. Enti yɛnkɔ, yɛnkyɛre, yɛnkɔ. Point one, Nneɛma fifteen no, deɛ kɔɔto no gyinaa so a ɔde n'atemmu bae. Deɛ edi kan, ɔse, The right to fair, fair hearing starts when the five-member committee was constituted, not the prima facie determination by the President and Council of State. The Court, therefore, doesn't grant that relief. Hence dismissed. Point one no, Supreme eh, ECOWAS court no se, maame no baa court no, ɔde bɛtoo court no anim sɛ yɛama no fair hearing. Fair hearing kyerɛ sɛ yɛ yɛtie eh, asɛm kɔ court a, ɛwɔ sɛ yɛtie A ne yɛtie B. Maame no kyerɛ mu a, ɛkwan a John Mahama faa so tee Council of State Committee ɛma Council of State kɔ kaa sɛ ɔno maame no wadi funu nti yɛnkɔte committee no. Saa Council of State meeting no a ɛkɔɔ so maa Council of State gyinaa so tuu Mahama fo ɛma yɛtee ne ho committee. Maame no kyerɛ mu a, yɛamma no amma committee no anim ammɛkasa. Ɛhɛn, ɛnyɛ Council of, ɛnyɛ committee, Poaman Committee no, Council of State. Abatoɔ no a wɔkɔtoeɛ a wɔkaa sɛ prima facie tia no nti yɛn nyinaa so nte committee no, maame no kyerɛ mu a yɛamma no chance. Ɛno na maame no kɔɔ kɔɔ sɛ yɛtiatia no found. Ecowas court no se fair hearing start when the five member committee was constituted and not the prima facie determination by the president and council of state. The court therefore doesn't grant that relief and dismiss. Ecowas court no se wɔne maame Toko no nnya adwene. sɛ wɔbɛtiatia no faako deɛ, na mmom tam a yɛte kɔmitii no, yɛmaa no kwan maa no kɔpuee kɔmitii no anim maa ɔde n'anodisɛm kɔtoo kɔmitii no anim. Enti sɛ yɛte kɔmitii no, ɔnyaa kwan kɔɔ kɔmitii no anim de n'anodisɛm kɔtoo kɔmitii no anim a, ɔntumi nka sɛ yɛamma no fair hearing. No. Kɔmi, ECOWAS Court se, ɔkɔɔ committee no anim kɔkasaa nko ara deɛ, yɛmaa no fair hearing. Nti saa side no a ɔde baa sɛ yɛtiatia no fa ahodie no, wɔatwam. Deɛ ɛtɔ so tu, the prima facie is a filtering mechanism, so the applicant's assertion that she was not given the reasoning is dismissed. Ecowas Court no se, Kwan a Maame Toko no baa sɛ yɛyɛ Prima Facie no, ɛɛ kwan a deɛ nti a kɔmitii no gyina so, ɛko ɛɛ Council of State gyina so. Council of State na etu Mahamafo si enyi ne to akonnwa. Bɛn ansa na Council of State gyina so si enyi ne to akonnwa. Council of State Ɛwɔ estate reasons why a ɔmo pɛ sɛ yɛ te committee na committee nkɔ hwɛ saa reason no maame no sɛ yɛn anfa amma no ɛna Ecowas kɔ se Ghana mmara biara nni hɔ a ɛhyɛ sɛ council of state decision na ɔsɛ yɛ ma no copy nti ɛno nso about to te se nneɛma mmienu yɛ about to deɛ ɛtɔ so tere the assertion that the former chief justice tɔkɔ no ɛhɛ council were not allowed to fully participate in the committee's hearing It's not supported by the proceedings from the committee that is dismissed. Maame Toko no de kɔto Ecowas court no mu sɛ ne lawyers a na wɔn di ne wɔn gyina mu ama mo no na yɛn ma wɔn kwan ma wɔn nkɔ committee no anim ne ade ade. Ecowas court no se ɔhwɛ nkrataa a aba abɛtɔ n'anim a nkrataa a ɛwɔ hɔ nyinaa kyerɛ sɛ maame no de lawyers kɔɔ. dwumadie no ase, kɔmitee no sɛ ten maame no de lɔyɛs kɔɔ hɔ, ɛmaa lɔyɛs no kɔgyinaa mu maa no. Nti saa asɛm a woka sɛ yɛamma no kwan amma lɔyɛs amma no, ɛno nso wɔabɔ ato mu. Four, on the applicant's assertion of the procedure used by committee being wrong, the court dismissed it because it is on country by country rules and regulations. Maame Toko no nsɛm a ɔno nso ɔde kɔtoo kɔmitee no anim sɛ, Akwan hodoɔ a kɔmitii no faa so tiee n'asɛm a wɔamfa kwan so papa no, Ecowas Court no sɛ no nso wɔn ne maame no yɛ adwene a ɛnni yie. Ɛkwan a kɔmitii no faa so yɛtee kɔmitii no, kɔmitii no faa so tiee n'asɛm, frɛɛ no bɛgyinaa n'anim ne adeade no, ɛyɛ Ghana mmara pɛpɛɛpɛ, nti ɛno nso wɔn ne no yɛ adwene a ɛnni yie, nso wɔabɔ ato agu. Deɛ ɛtɔ so nnum.

Kɔ wo president committee a yɛ yɛ srɔɛ committee no in bɛ saa committee yɛ ansrɔɛ ɔmo ɛno yɛ one deɛ ɛtɔ so two justice poaman no a na ɔyɛ chairman of the committee no ɔno john mahama na ɛde no bɛ tena akonwa so nti ɔno ɔyɛ bias judge deɛ ɛtɔ so three justice aseɛ bi so so na case bi adi kan aba wɔ supreme court a wadi atia ɔno maame no nti ɛsaa de no bɛ kan committee no ɔno na saa judge no so yɛ bias ɛno so ecowas court no sɛ Sɛ wopɛ sɛ ɔka sɛ obi yɛ bias a, criticize n'adwuma. Ɛncriticize sɛ John Mahama na ɛde no baeɛ ɛna wei na ɛde no baeɛ. Ecowas court no sɛ nso wɔn gye tom a, ɛnyɛ yie sɛ John Mahama na ɛde no baeɛ ɛna yɛdii kan di first case bi na ɔwɔ so ɛnti ne ɔno no Ecowas court no sɛ ɛno nso wɔn ne maame no ɛnyɛ awo. Nti so far makan nneɛma five ne nyinaa wɔn abɔ ne nyinaa atom. Deɛ ɛtɔ so six. Eii! On matter of some members not taking oath before sitting before sitting committee, it is member country's call who determine that it is therefore dismissed. Ecowas court no se Maame Toko no kae sɛ wɔn a wɔbɛpue committee no anim koraa no, ebinom amfa Bible ansoɛ, an, anteki oath. Enti nka committee no sitting no sɛbisɛbi no nni mmara mu. Ecowas court no sɛ ɛno deɛ, Wɔhohoro wɔn nsa firi ho. Ghana mmra na ɛbɛdi tɛn me saa asɛm no a maame no bɛto as to whether sɛ na sɛ wɔn swear oath anaa sɛ nim kwan sɛ wɔn swear oath no wɔn wɔ Ecowas court deɛ wɔn nni ho tumi sɛ wɔn di tɛn me ɛno yɛ Ghana yɛ supreme court na ɛhɔ ho kwan nti wɔn deɛ Ecowas court wɔn mfa wɔn nsa mma ho.

Mekyerɛ Justice Poaman Committee no, wɔn presente wɔn report maa John Mahama on the first of September twenty twenty five. Now saa committee no nneɛma a wɔn gyinaa so, report na wɔn de kɔmaa Mahama, nneɛma a wɔn kan no wɔ report no mu deɛ, sɛ maame no pɛ sɛ ɔ challenge nneɛma a wɔn kan wɔ report no mu a, ECOWAS court says ma wɔn nni ho kwan as ECOWAS court sɛ wɔn di saa asɛm no. Sɛ maame no wɔ problem with report no a,

After evaluating the evidence, has dismissed it. Maame no de kɔto Ecowas Court no anim sɛ, Yɛyi no to akonya as a Chief Justice. Yɛanyi no to akonya Committee no sitting no a, Committee no asetena no a ɔkɔtenae, Justice Poumam Committee no, na wɔn adwuma ne sɛ wɔbɛyi no to akonya, wɔbɛhwehwɛ ne ho nsɛm mu as a Chief Justice, not as a Supreme Court Judge. Enti kɔmitii no dwumadi a ɔmo yɛɛeɛ a yɛagyina so deɛ yei na ɛto akonya as a supreme court judge no ɔmo annya no, Ecowas court sɛ ɔno nso ne maame no nyɛ adwen. Ecowas court kyerɛ mu a, kɔmitii no petition mmiɛnsa na ɛbɛtɔ ɔmo anim, na ɛwɔ sɛ ɔmo tie mmiɛnsa no nyinaa ɛna ɔmo atie one ana one no ɔmo deɛ yi na ɛto akonya. Ecowas court no sɛ ɔmo ne kɔmitii no yɛ adwen. Ɛwom sɛ three petitions na ɛbaaeɛ, but ɔmo bɛtumi atie one. na wɔn afa so de ayi no nti wɔn ayi na wɔn ayi no deɛ ɛtɔ so tu saa asɛm a na wɔka sɛ yɛyi ne to akonya as a chief justice yɛyi ne to akonya as a supreme court judge na ecowas court nso nso ɔne ne nya adwene because ansa na wɔbɛyɛ chief justice no na wɔyɛ judge nti sɛ yɛyi chief justice no firi hɔ a ɛne wɔntumi nya judge deɛ ɛtɔ so tu ne sɛ mmara ne kwan a yɛfa so yi judge ɛwɔ supreme court no saa mmara no a na yɛfa so de yi judge ɛwɔ ɛɛ yɛ fa so yi chief justice yes wo hwɛ Ghana article one forty seven na article one four six na ɛkyerɛ how a yɛ fa so yi ɛneɛma a obi kɔ yɛ ase supreme court judge a yɛbɛ fa so ayi no saa neɛma obi yɛ a yɛbɛ yi ne to akonya ase supreme court judge no saa neɛma nso na yɛ fa so ayi chief justice nti sɛ yɛ yi to akonya ase chief justice a ɛwɔ saa ntumi mɛ yɛ kyɛ ɛkɔ mas court no sɛ. Ɔne Ghana Hey! committee no yɛ adwene Ɛyɛ na ɔne asɛm Ghana o. mmra so yɛ adwene nti ɛno nso wabɔ agu. Deɛ ɛtɔ so nkron. They believe that it will be absurd to say she can be removed as Chief Justice and still remain as a Justice of the Supreme Court. It is therefore dismissed. Court no sɛ ɔne maame no nyɛ adwene sɛ yɛma no mmɛtena so as a judge not okay yɛyi ne to akonnwa as a Chief Justice a yɛnyi. Ne mu yɛma no ntena ase as a judge no court no sɛ ɔne no nyɛ adwene sɛ yɛyi wo to akonya as a chief justice a ɛneɛ wo nqualify to be judge na woantumi anyɛ chief justice judge na wobɛtumi ayɛ ɛno nso so ɔmo ne no nyɛ adwene nti ɔnkɔ Deɛ ɛtɔ so nkron the court believe that it will be absurd to say she can be removed as chief justice until the normal term on the assertion that the committee rushed its work.

asetena no a wɔtenae no nyinaa, kwan bi a wɔfaa so tenaa ase biara, na ɛwɔ mmara mu. Enti ɛno nso, sɛ maame no ka sɛ, Yɛamma no kwan amma no anyɛ adwuma, yɛsɔspɛndee no no, ɛmaa no sei, ɛde wei na ɛbaeɛ a, ɛno nso, wɔse wɔabɔ ato no. Point eleven, On the allegation that she was subject to body searches, searches, and dehumanization treatments, including a facility

Eii Ɔmo ɛyɛ sɛkye no asɛm bɛyɛ oo. problem. Bɛn na ɔmo ma bɛɛma mmom na ɛsɛkye no, meanwhile na ɔbaa wɔ hɔ, bɛn na ɔmo ma bɛɛma na ɛsɛkye no, sɛ bisɛ na baabi a ɛni kwan sɛ ɔde ne nsa wura no na ɔde ne nsa awura, ɛno yɛ one, nti ɛtiatia ne fã ho bio. Deɛ ɛtɔ so two, baabi a yɛ committee no kɔ tenaa ase no, ɛwɔ Osu area mu, wɔ Cast area mu hɔ na ɔmo kɔ tenae, ɛhɔ no ɛna nineteen eighty one military coup no yɛyɛɛ no, Nana ne wɔ fã. wɔ ka ho bi na yɛku no. Nti baabi a yɛde no kɔɔ sɛ kɔmitii no kɔtenaa ase no a yɛde no kɔɔ bi no, ɛhɔ na yɛkuu ne wɔfa. Nti one, yɛsɛkye no sɛ sɛbe yɛma bɛrima de ne nsa kekakeka no. Deɛ ɛtɔ so two, baabi a yɛkuu ne wɔfa, ɛhɔ ara na yɛsɛ yɛsɛ yɛsɛ yɛsɛ asi nkonnwa sɛ. Yɛm ɔmmra na yɛnhwehwɛ ne nsɛm mu na yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtumi ayi no to akwan ase kyi gya sɛ saa adeɛ no a ɔmo yɛɛ no nko ara no sɛb sɛbe ɛdamegyi ne emotionally kɔ baabi a ɛku wo ɔfa wo ɔfa a ɔhwɛ wo ne ɛku no wɔ baabi a ɛku no ɛhɔ ara na wo nso yɛde wo akɔ sɛ bra na yɛnhwehwɛ wo nsɛm mu no yɛtiatia no fã a wodi so ɛku one spot no nso ɔne maame no ɛnyɛ adwene. On the issue of media leaks, the court is of the view that the applicant held a very high position, so anything surrounding them gets heightened media report and public interest in such matters and public officials must have tolerance for such public and media scrutiny if it is done within acceptable manner. Maame no de kɔtoo court no anim sɛ nneɛma bi wɔ hɔ nom a ɛbaa media anim, nneɛma bi wɔ hɔ a constitution se yɛnyɛ no secret na aba media anim ne adeade. Nti ɛno nso kɔɔto no nka biribi mfa ho. Kɔɔto no se ɔne maame no adwene mmom na mmom ɔyɛ nipa titiriw wɔ ɔman no mu, ɔyɛ Chief Justice mu a. Sɛ me a mete ha yi, yɛyi Maduya afiri adwuma mu a, ɛnte ne te sɛ yɛreyi Chief Justice akonya. Nti media ho nsɛnsɛm no a ɛbaa ne case no mu no, ɛnyɛ ade bɔne. Ɛwom sɛ. Ghana mmra no hyɛ sɛ deɛ biara ni a nka ɛnyɛ ne secret but deɛ nti a wɔn ne nneɛma no antumi anyɛ secret no ne sɛ wɔrekyi justice nti ɛkɔba sɛ biribiara yɛyi ne to akonnwa anaa ɔkɔyɛ biribiara a media no bɛpɛ sɛ wɔn bɛ capture ɛno nti na ɛbaa saa no nti ɛno nkyerɛ sɛ yɛtiatia no faa wɔn ani so deɛ ɛtɔ so 13 aka ato pɛ ne awi on the matter of the president of Ghana removing her from office

sɛ yɛyi ne to akonya nti ɔbɛpɛ ɔbɛ fight case no wɔ court hɔ saa berɛ na John Mahama afa n'akyi akɔ appoint Justice Paul Bafobɔne sɛ Paul Bafobɔne mmɛ Chief Justice maame no kyerɛ mu a na ɛwɔ sɛ nka John Mahama Ɛkyekyere ne nsa to hɔ kɔpem sɛ nka Ecowas Court no bedi asɛm no awie te sɛ ɛnnɛ a wɔawie yi na anka wɔahwɛ sɛ wɔbɛ appointe new chief justice anaasɛ wɔntumi. Ecowas Court no nso wɔne maame no nnya adwene because.